Tun tuma kan ngaihthlak ho leh tur tan chuan hei Champhai lamah khianin chhungkua ruk ru ruk ru thin an man a rawn ti a, a pui bem bem tera aw chhungkua kua ruk ru chu an pa ber hi an fate sian laiin an tet laiin a boral a, a thi a a rawn ti a ni. Eng pawh ni se kan chhiar anga a paragraph tina mi hi thei ang anga riak chhuak an tum dawn ni aw. Champhai police te chuan tukin ni sawm thla ruksa ni sawm ni panga khan Champhai khawpui chhung veng pakhata chhungkua ruk ru thin an man a, thubuai an siam sak. An pa ber chu an fate tet laiin a thi a rawn ti a ni. Ehh khai police, Champhai police te khi an ti tha thin khawp mai a, engpawh ni se hei tunlaiah kan hriat angin hawng a tam khawp mai a, Burma atanga an rawn kalpui an rawn kenthlak khi lampangah Champhaia te leh. Ih khaw dang dangah te pawh a nia a meral chu Champhai khi an manna ih tam ber a ni a tlangpuiin maw Champhai khian an an manna khi a tam ber a khatiang khanin theih tawp chhuin Police te hianin ih tha leh zung te sengin ih kan thatna turin theih tawp an chhu a an fakawm tak zet zet a ni. Paragraph pahnihna hian Bengvarna thudawn danin ruhrua vanga an man te hi chhungkaw nu ber a fanu leh a fapa kum tling lo an ni. Thil an ru hnem tawh hle a, hral atana erawh an ru ngai lo va, an tan bakah midang tanpuina atan an ru thin. An thil ruk chhe tawh, thirchhi a hralh theih chi erawh an hral ve thin a rawn ti a ni. Heti laia a tha lo ka ti em em chu, thil an ru hnem tawh hle a, hral atan erawh an ti ngai lo va, an tan bakah midang tanpuina atan an ru thin a tih lai tak a hi. Engpawh ni se, kha an ruk atang khan midang te pawh va tanpui mah sela, ruk ruk a nih tawh miau vangin thil dik kha awm thei lo a ni maw? Khami an va ruk sak ate kha mimal te, pawl te pawh ni ta sela, mi neinung tak pawh ni ta sela, ih, a va ruk sak hrim hrim kha thil ningkhawng dik lo hrim hrim kha a ni a, ruk ai chuan anmahni hian theitawp chuhin hna thawk sela, khata an hmuh chhuah chhun ang ang kha duh leh tanpui an tum te kha chu tanpui mai ta sela, a tha ngawtin a rinawm a. Khi a chungah khian a fanu leh a fapa kum tling lo an ni. A rawn ti leh nghal a, fanu te fapa te neia kum tling lo atanga khatianga ruh ruk an han ching chho kha chu mi dangte tanpuina atan a re thei zawk leh a nei nung lo zawk te tanpuina atan pawh a ni ta se la, ruk ruk a nih tawh kha chuan thil dik lo leh fel lo kha chu a ni tawh hrim hrim tih kha a hriat a ni. Tichuan a hnuai lampang kan en leng a, paragraph pathumna aw. Tumkhat chu Kohhran pakhatin guitar an mamawh tih hriain Kohhran danga mi an ruh a, a mamawhtu Kohhran hi an pe a ni, a rawn ti a ni. Heta te pawh hian Kohhran nei nung zawk te chu an lo awm ang a, a nei nung lo zawk te tanpuidu vanga a nei nung zawk te material chi hrang hrang guitar kher pawh ni lo mahsela, Va ruksak a, an mamawh tih hriat avanga a nei nung lo te zawk va pek ang te kha thil tha ni lo a, nichin a kan sawi ang deuh khanin ruk ruk thil a nih miau tawh avang khanin thil tha chhuak a awm lo a ni. Tichuan a hnuai leh hianin an mamawh dan a zirin dawr leh bag in an rawk ber a, office pawh tum khat an rawk bawk. An mamawh chin bak an ru meuh lo a rawn ti a. Tichuan a hnuai leh hian an thil ruk thin thenkhat te chu chawhmeh, buhfai, inverter, drawer, thawmhnaw, make up, inchhung mamawh te a ni. Zingkar mi mut reh laiin an che ber thin. Thil hi an rukhawm hnem tawh hle a rawn ti bawk a ni. Hemi a rawn ziah tang a, ka rilrua lo awm ta chu hemi a chungah hianin khi a fanu leh a fapa kum tling lo an ni a rawn tihah hianin, Ruk ruk avanga an man te hi chhung ka nu ber, a fanu leh a fapa kum tling lo a ni a rawn tih hian fuh ka kim lo chu ni ta sela a rawn ziak ngei anga a mera chu fuh ka kim vek an ni tih kha a hriat a ni. Chuvang chuanin duhah in an chenna mah mah ka ti deuh a. Tin an thil ruk reng renga te khi khimi paragraph tawp berah khianin an thil ruk te thenkhat te chu a rawn ti a, a rawn ziak a. Chawhmeh buhfai inverter, drawer thawmhnaw leh makeup te leh inchhung mamawh te a rawn ti a ni. Hemi hi A zawng zawng hi an hralh lem lo mai thei a, khingte khi an mamawh anih chuan an fate pawh kum tling lo mah ni sela hna te thaw ve mai awm te ka lo ti a. A hnuai ber paragraph ah hian an thil ruk thin thenkhat te chu chawhmeh buhfai invartar, drawer, thawmhnaw, makeup leh inchhung mamawh te a rawn ti a ni. Hei hi amah ka ti khawp mai a, a nu ber hianin a zir lo a ni a, nu berin a zir loh nan nan ah chuan tih ngeihna a awm vak dawn lem lo, an fate kum kum tling lo an la ni si a, nu berin chuti kha tin chuan in ti dawn nia tih kha chu a fuihna kha a ni dawn a ni. A zia lo khawp mai a hetiang hianin chhum kuah kuah a han awm kha chu maw chuvang chuanin an fatena hetiang ang thil tha lo an lo ching a nih chuanin nu berin a hau a zilh hau zawk tur kha a ni a, chutih rual chuanin hetiang hian a ni lo zawnga thil an kal mai hi chu a zia lo khawp mai a. Tin, an fate pawh hi hnathawh tir a tum lem lo tihna kha a ni a. A chhan chu, an fate beng hriatah leh mithmuah rukru turin a fuih a fuih dawn tihna kha a ni mai a. A zia lo khawp mai a an nu rilru a hrisel lo tih kha a hriat a. Tin, nichina Kohhran bungrawn ruk kha guitar te kha a rawn sawi a. Khate pawh kha rukruk a nih miau tawh avangin thil tha a ni lem lo a ni. Chuvang chuan rukte ru lovin a nei zawkte va biain a nei lo zawkte hnena hlan turte pawn tawngkamte pawn a ti vek thei a ni. Khamia an lo rem ti lo nih chuanin kha kha chu kohhran ngei dan dan kha a ni tawh mai a. Amerawh chu hetianga a ruk ruk lampang ang zawng veka an che hi chu a zia lovin a tha lo khawp mai a. Tin hei Police te pawhin an chhungkuain an man ta vek a. Man vek awm ngawih ngawih te pawh a ni a, a chhan chu chawhmeh buhfai in var tar drawer, thawmhnaw make up a rawn ziak duah mai a, hei hi chu aah an thil ti ah chuanin a tlu mah mah deuh a, chuvang chuan mi an tanpui duh nih chuanin anmahni phak tawk a hmiarsa te pawh an lo tanpui duh nih pawhin theihtawp chhuahin in hlawh ta sela, khata an sum hmuh tlingkhawm te kha an tanpui duh te tanpui ta mai sela tih te kha rilru a lo awm a ni. Tikhanin chhungkua a rur thin, an man te, police in an man te reaction kan nei theih te ni ta se la, hemi zawhah hianin Youth Icon two thousand twenty four maw, Top ten chin te khanin charity concert ah cheng nuai ruk an hmu tling a, hemi cheng nuai ruk an hmu tlena hi khuarial chhiatna thlenga tanpui ngaite tanpuina atana an ti nia, Youth Icon top ten ho an ti tha ka ti khawp mai a, min pawh nise kan chhiar anga, hei a chung berah hianin Khi a thupuiah khian Icon Top Ten te Charity Concert ah chiang nuaih ruk hmu tling a rawn ti a ni. Zalen, June ni sawm, Sang ni sawmhnih panga, LPS Vision Production leh Youth Icon Sang ni sawmhnih pali, Top Ten, Tang kawpin khuarial chhiatna tuar te tanpuina turin inri ni zana Charity Concert an buatsaih a, chiang nuaih ruk an hmu chhuak a rawn ti a. An hmu tha a ka ti khawp mai a. Rin ai takin an hmu chhuak hnem a, a lawmawm khawp mai a, two thousand twenty four LPS Udaikon te an zai thiam a, an ropui a, an chhuan awm bawk a, tin, mi thinlungah a tlan em em hlawm a ni tih kha kan hriat tlan theuh kha. Tichuan a hnuaiah khianin concert hi LPS Studio ah nei a ni a, Icon Top Ten zing atangin mi pahnih Samson Lalhunruata leh Laldinhlua te tih lo an inlan thei vek a, Jal Rosanga pawh a zinna US atangin YouTube kaltlanga in lanin ama hlaphuah chu tingtang in tumin a sa a ni a rawn ti a ni. Jail Rosanga a ti tha khawp mai a, khu lamah te pawh a zai nasa a tih hriat a, tin tanpui ngaite tuna rawn sawi ang khanin khuarel chhiatna tanpui ngaite pawh a rawn tanpui tih te kha kan hria a, a fakawm khawp mai. TV leh YouTube ah concert hi live a pek chhuah a ni a, ai concert te an zai chhungin ve bur khawn a ni a, chuta sum tlingkhawmte chu tihfel niin Mipuiin khuarel chhiatna tawk te tana an thawh khawm hian cheng nuai ruk a tling a ni, a rawn ti a ni. Kan sawi leh sawi hnu, chawl lovin ruah kha bang lovin a sur a, a sur hnem em em mai a, tlangram te kan nih avangin leimin te a tam a, tin, leimin hianin inhnawl te a ti tam a, chuvang chuanin chhiatna nasa tak tawk te tam tak kan awm a, a zia lo khawp mai a, chuvang chuan heng thil thleng khuarel chhiatna te, Vanduai te, ngai pawimawh hianin LPS Vision Production te hianin Tanpui ngai te tanpui an ngaih zia hriin Youth Icon Top Ten te Charity Concert tihin an buatsaih a, chiang nuaih ruk lai te tihin a tlingkhawm a, hetiang zat tanpuina te tlingkhawm hi a lawmawm tak zet zet a ni. LPS atanga thudawn danin Charity Concert neih chung hian LPS atanga thudawn danin Charity Concert neih chhung hian khuarial chhiatna tuarte tana sum thaw duh hi an thahnem leh a, sum pek khawmna tura bank account an dah te chu hman theih loh jam in a awm hial a, sum thaw duh te pe thei ta lo a nawm phah nual a ni. Hekhaih a lehlamah chuan a lo awm viau zawk a, bank account jam khawpa an awm te chu a ropui viau a ni, chutih rual chuanin bank account hi jam lo phei sela chuanin tikhan lut mawlh mawlh ta sela Cheng nuai ruk ai hianin a tlingkhawm tam dawn tih nga a ni ta a. Mimal tin sunpek duhna thinlung neite bank account zam avanga pe thei loh te pawh malsawmin awm theuh sela duh tu sam a ni. LPS Vision Production leh Udaikon Sahni sawmli pali top ten te chuan tanpuina tur sum leh pai thawhtute zawng zawng chungah lawmthu an sawi a, an khawnchhuahte hi hun remchang hmasa berah icon top ten ten an sem chhuak ang a rawn ti a ni. Heta rawn post ang hianin an sum hmuh te an han ti fel ang a, pek tur te, pek ngai lai te, pek mamawh te an awm a nih chuan tikhanin an pe chhuak leh dawn a ni a, an thawk rimin an ti tha ka ti khawp mai a. LPS Vision Production leh Youth Icon two thousand twenty four sangni sawmhnih pali top ten te an ti tha tak zet zet a ni. Khuarel chhiatna thleng tanpui ngaite tanpuina tura tana LPS Vision Production leh Youth Icon two thousand twenty four Top ten tena Charity Concert an neih reaction kan nei leh theih te ni leh ta sela comment section ah khanin kan rilru awm te kan lo sawi leh theuh dawn nia um kha tih zawng kha tun tumah chuan ni leh phawt rawh se.